Meta titkellem ma' mojra mill-ewwel tirrealizza l-enerġija li għandha għall-ħajja. Il-kuraġġ li bihom affaċċat is-sitwazzjonijiet. Is-sitwazzjonijiet li xi kultant kienu ibsin. U Mojra tirrakkonta li f'dawn is-sitwazzjonijiet ibsin sabet refuġju fil-mużika u f'Alla. Fil-fatt Mojra temmen li bniedem mingħajr Alla f'ħajtu huwa litteralment buqar vojt. Niltaqgħu ma' Mojra minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa.

Is-serata t-tajba u nilqakom għal prime time tal-lejla, illum it-Tlieta. Il-mistiedna tiegħi ħadd ħlief Moira Stafrace. Hello Moira, kif int? Ok, thank you.
Is-serata t-tajba, grazzi. Grazzi. Talli aċċettajt l-istadina. Mela. Jien ħannuħu posti biex mill-ewwel noħodlok id-dettalji għax għandna ħafna xi ngħidu llum Moira. Ta' vera?
Mela ta' vera dik. Isma' fil-għaxija tkun kwieta, fil-għodu Isem murtal tkun. Mojra. Ma naqsa jien. Isem u kunjom. Mojra Stafrace.
Data ta' twelid? 25 ta' Jannar.
Mela l-ġimgħa li għaddiet iċċelebrajt. Iva. Happy belated.
Fejn inti mwilda Mojr? Mela jien twilidt Ħ'Attard. Ħ'Attard. U trabbejt Ħal Tarxien. Ħal Tarxien.
Professjoni?
Kantawtriċi. Kantawtriċi.
Mojr, intom tlieta jew erba' qegħdin aħwa? Erba'. Erba'.
Ġifieri inti tiġi t-tieni waħda. It-tielet.
It-tielet.
Jiena kont iż-żgħira Għal tnax-il sena, u mbagħad ġiet oħti, oħti warajja.
Wara tnax-il sena daqshekk. U għamel żmien il-papà kien, kien xorta baqa' jgħajjat liż-żgħira, u mbagħad ovvjament. Indrat is-sitwazzjoni. Meta tkellimt ma' Roseanne li tiġi ikbar minnek. Il-kbira Roseanne.
Qalt li Moira sa 11, 12 qalt li kienet vera kwieta. Aha. U mbagħad x'ġara meta ddeċidejt li tbiddel il-kwaddarobba? Naħseb, naħseb iktar minn 11, 12 ta' naħseb, naħseb kelli xi 14, 15. Għax jiena il-parents tiegħi ma tantx kienu jħalluna noħorġu ħafna, ifhem, fhimt, tipo bqajna bqajna żgħar. Mbagħad meta kemm kellek żmien biex meta mort tgħix Londra? Meta ke mort kelli xi nineteen. Tad-dar mill-ewwel aċċettaw li tmur l-Ingilterra? Iva.
Dak iż-żmien it-teknoloġija, mhux bħal-lum, anke biex iżżomm kuntatt iktar diffiċli. X'teknoloġija għax kien hemm xejn. Biex, biex, litteralment biex iċċempel nimmaġina. Kull nhar ta' Ġimgħa filgħaxija kelli dejjem tipo a date mal-familja illi xi s-sebgħa u nofs ta' filgħaxija Inċempillhom minn telephone box u. Borża coins biss probabbli. Borża coins biex indum, fhimt? Dak il-ħoss ikoniku li meta tittoċċ jinstema'. U toqgħod tisma' ġifieri n-nies jikkomplejnjaw għax qegħdin jistennewni, you know what I mean, so. Kif jinbidel iż-żmien.
Però Mojn, dak iż-żmienha, Għalik, mużiċista, kantawtriċi kantanta, hekk kif tiddeskriviha Londra, nimmaġina. Ifhem, jiena għalhekk tlajt l-Ingilterra, għalhekk tlajt Londra, for that reason. Għax jiena hawnhekk kont nieħu tuition, l-unika tuition li kien hawn hawnhekk, il-klassiku. U jiena qatt ma ridt insegwi l-klassiku. Allura ma kellix option oħra ħlief nitlaq. Sibt job, a day job biex inkun nista' ovvjament ngħix. Tiffinanzja l-istudji. You know?
Kont ngħix għand waħda Maltija u konna ħafna ħbieb fl-istess dar u mbagħad bdejt auditions. Niftakar I auditioned for a rock and blues band u out of 36 singers għażlu lili, ġifieri dik kienet għalija achievement kbir u you know. U minn hemmhekk bdiet it-triq tiegħek fil-mużika. Eħe, u mbagħad ovvjament, u mbagħad kont nistudja l-voice ukoll.
Moira, meta konna qed nitkellmu ftit tal-ġranet ilu, għedtli dil-frażi li vera laqtitni, għedtli bniedem mingħajr Alla f'ħajtu litteralment qisu buqar vojt. Eħe. Għaliex?
L-ewwel nies Alla kreana. It-tieni ħaġa, Alla huwa qisu, jiena għalija Alla huwa l-boxxla tiegħi. Qed tifhimni? Jiġifieri mingħajru tiġi bla boxxla. Jiġifieri tiġi direzzjoni fejn, you know what I mean? Għalik importanti li kuljum titkellem ma' Alla? Kuljum, aha, u dan l-aħħar dejjaqtu naqra ġifieri. U naħseb dejjaqt lilkom ukoll. Le, le, assolutament. Moira, sirt spiritwali daqshekk wara s-sitwazzjonijiet li offritlek il-ħajja jew minn dejjem kont hekk? Le, jiena minn dejjem kont hekk, jiena fhem, trabbejt f'familja magħquda, trabbejt f'familja b'ħafna valuri, valuri Insara tgħid? Kont nattendi l-iskola Immaculate Conception School ġo Tarxien, jiġifieri sorijiet Sisters of Charity. Inti u Chris għamiltu s-snin iddoqqu l-quddiesa. U mbagħad għamilna jien u mbagħad meta kbirt ovvjament u żżewwiġt u hekk, jien u Chris konna, Konna qattajna, naħseb għamilna xi għaxar snin, indoqqu u nkantaw il-quddiesa tas-Salesjani ta' Nofsinhar. U barra minn hekk, ħa nirriversja naqra, meta konna għadna noqogħdu Ħal Tarxien jien kont inkanta l-quddiesa tad-disgħa u nofs tal-Knisja tal-Erwieħ. Ġifieri min jaf, min jafni dak konna neighbours u hekk. Wisq probabbli qed iżgurni niftakar. Jiftakru, fhimt, jiftakru.

Moira f'Novembru li għadda, tajt wirja li għamilt litteralment ġimgħat sħaħ imsakkra d-dar taħdem fuqha. Għidilna naqra x'għamilt. L-ewwel nies,
is-sitwazzjoni minn xiex għaddejt u kollox, affettwatni ħafna il, my health, insomma. Ovvjament affettwatli daqsxejn il-vuċi wkoll. Allura biex żgur jiena nagħti kunċerti tajbin, hundred percent kemm jista' jkun, ingħalaqt id-dar għamilt xahar kważi xahar u nofs. Nirrehersja, nistudja, inserraħ leħni, qed tifhimni, nieħu l-kura, eħe. U waħdi u nkellem lil Chris. Chris, tgħinni nagħmel hekk, Chris sibli di, Chris hekk, iħattlu rasu l-Chris żgur. Imma min ġi jara l-ispettaklu. Irna xili, tarna xili. Kien spettaklu tajjeb ħafna.
Irna xili, iva. Il-Foo Fighters u l-ġeneru tagħhom huwa l-elementi tiegħek. Eżatt. U mhux Foo Fighters biss kelli, u mbagħad ġimgħa qabel Foo Fighters kelli wkoll ħadd sehem f'kunċert jismu Momenti li jsir għall-hospice. Ġifieri, u kien hemm attendenza kbira wkoll. Moira, l-ewwel wirjiet tiegħek waħdek fuq il-palk, fil-ħin meta kont taf li fadallek ftit sekondi biex titla' fuq il-palk, hemm l-udjenza kollha fuq il bil-qiegħda lesta qed jistennewk, hekk xi ħsibdijiet bdew għaddejjin minn rasek? Ara, biex ngħidlek il-verità, l-ewwel darba li dhert fil-pubbliku kienet f'Mużika Mużika, f'April f'April li għadda tas-sena l-oħra. Laqas naf x'laqatni. Ma nafx x'laqatni. U ħa ngħidlek ħa ngħidlek meta ġejt f'tiegħi u mbagħad meta Keith Demicoli tela' u għamilli intervista żgħira u rajt dawk ir-ritratti warajja. Għax hemmhekk imbagħad litteralment. Hemmhekk qisni
you know. U mbagħad it-tieni darba illi u mbagħad kelli xi kunċerti żgħar, jiġifieri udjenzi żgħar, però mbagħad naħseb l-iktar kunċert li mhux sibtha tqila ta' imma għax l-aħħar darba li ħadt sehem fir-rokestra jiena ma' Chris ħadt sehem. Allura meta meta kont qiegħda backstage qed nistenna nisma' l-ewwel erba' noti tas-song tiegħi li se nkanta jiena, Dak il-ħin ħsibt fi Chris. Normali, huwa naturali. Moir, waqt li qed nirriċerka għal dal-programm, waqt li bdejna naraw il-filmati antiki tiegħek, litteralment kulħadd, l-uffiċċju tal-produzzjoni, il-producers femminili, kulħadd jistagħġeb bl-outfits tiegħek. L-outfits tan-nighties, waħda isbaħ mill-oħra u litteralment A sħiħa kien hemm fl-uffiċċju. U ma stajniex ma nagħmlux dal-filmat.

Dawk l-outfits kollha għadhom jistgħu jintlibsu llum il-ġurnata wkoll. Iva,
nixtieq insemmi lil Mummy, il-Mummy kienet tħejtli, jew tħitli kif tgħidha, ma nafx. Jiena inħejt s'issa, jien inħejt ukoll, aħna kollha kważi nħejtu. Jiġifieri anke meta konna nitilgħu on stage jien u Chris, Kont nagħmillu t-t-shirts jien. Għax ifhem I mean, biex ikollok xi ħaġa oriġinali, hux? Li taf li se titla' moħħok mistrieħ li mhux se ssib 'il ħadd liebes bħalek. Isma' kurżità x'bdew isaqsu l-uffiċċju. Dawk l-outfits għadhom għandek? Għad għandi eħe xi ftit minnhom. Għad għandek xi ftit minnhom. Eħe eħe yes. Mojr, ftit tal-ġimgħat ilu jew ftit tal-ġranet ilu fuq is-socials tiegħek tfaċċa ritratt li ħa narawh minn hawn ftit ieħor, fejn fuq wara jekk rajt tajjeb jien hemm microphone u naħseb qiegħda ġo studio. X'ħa jiġri?
Nista' narah ir-ritratt? All right. Eh, ok. Anzi, ħa ngħidlek x'ħa nagħmlu. What's brewing? Ħa ngħidlek x'ħa nagħmlu. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura, trid tgħidli what's brewing, tajjeb? Ok, all right. Ħa mmorru għal ftit riklami. All right. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa. B'xorti tajba hawn berokka, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, ppruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berokka ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berokka, issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berokka. Feel Energized!
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa 12-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.

Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom.

Nilqakom lura għal prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-kantawtriċi Moira Stafrace meta titkellem ma' Moira Moira meta titkellem miegħek mill-ewwel tirrealizza l-enerġija li għandek għall-ħajja li hija xi ħaġa vera sabiħa. Moira ftit tal-ġimgħat ilu Fuq Facebook u Instagram tfaċċa dan ir-ritratt, fejn qiegħda ġo studjo, fuq ix qiegħda taħdem għidilna naqra. Ma tafx nista' ngħidilkom wisq, però ħa ngħidilkom xi ħaġa żgħira, se jkun hemm sorpriża għaż-żmien tal-Eurovision. Mhux se noħsem fil-Eurovision jien orajt. Tafu bħalma tafu jiena waħda mill-Eurovision Advisers ma' Paul, Ġordu Majna, Mike Spiteri u Ludwig. Però nieqaf sehem ma nistax, ma nistax, ma nistax. Mela ma fadlilniex ħafna nistennew. Ma nistax
nirrivela x'se jiġri, però għandkom sorpriża, ok? Moira. U din is-sorpriża min irid, jiġifieri min hu daqshekk kurjuż, segwu l-Eurovision.
Moira, fil-ġimgħat li għaddew, fix-xhur li għaddew, il-Maltin, il-followers, il-followers tiegħek urawk ħafna mħabba. Ħafna.
Biex ngħidlek il-verità, lanqas qatt Ma pretendejt li jien daqshekk maħbuba. Li hija xi ħaġa sabiħa. Bis-serjeta' kollha.
Bis-serjeta' kollha illi naqra l-kummenti u nikbi. Bis-serjeta'. U ħa nqerr magħkom ili jiena kelli għaddejt minn tliet snin buraxka kerha, tlift il-Mummy, il-Papà u l-Chris. U Għejjejt nikbi. Iddejjaqt nikbi. Naħseb dejjaqtkom tarawni nikbi. Assolutament.
You know, ara bħalissa bid-dmugħ f'għajnejja u nidħaq għax
niġġieled biex ma. Però Moira, inti qed issemmi li bkejt, huwa naturali meta tgħaddi minn sitwazzjonijiet. Iva, eħe. Però u rejt kuraġġ kbir għax Qegħda hawnhekk, żvugajt fil-mużika, ħdimt ħafna, erġajt tellajt il-livell tiegħek, erġajt tajt wirjiet kbar li mhux kull artist u lanqas kull persuna mhu kapaċi jagħmel il-comeback kif għamilt inti b'daqshekk grinta. Tridu tkunu tafu għaliex? Għax tant kont ħażina li bżajt li ħa nibqa' taħtha.
li litteralment il-mużika ġagħlek. Illi kelli nitlaq 'l barra u bdejt ngħid 'il kulħadd, involvuni, irrid inkanta, lili ċempluli, involvuni. U mbagħad it got to a point illi tant ħadt ħafna affarijiet illi mbagħad ġejt l-estrem l-ieħor imbagħad. Ġejt l-estrem l-ieħor. Napprezza ħafna talli sibt il-ħin biex tiġi niltaqa' miegħi llejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament. Talli ġejt tiltaqa' miegħi. Ħa nittoppjawlek il-pantry grazzi għall-Cucina d'Oro. Jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, toħroġ dik it-togħma perfetta, kif ukoll biex taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, għalik għandna numru ta' vitamini Berocca. Biex tagħlaq il-ġurnata bl-aħjar mod, għalik għandna numru ta' tejiet jogiti, tejiet naturali, b'togħma perfetta biex inti żgur tagħlaq il-ġurnata bl-aħjar mod. Kif ukoll grazzi għal Sehra Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge, għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta, kollha kemm huma tajbin, però ma tħossikx guilty li kilthom, kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles, kull filgħaxija ħa tiftakar fina, għax għandna għalik xemgħa li meta tixgħelha żgur ħa tikkrea atmosfera mill-isbaħ f'darek. L-aħwa kemm tajtuni affarijiet!

il-Karnival. Ibagħtuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram u minn Bonnici.tv u jekk intom tkunu r-rebbieħa ħa jgawdu l-klipuq ta' test tagħkom għax grazzi għal Purina Pro Plan ħa jirbħu pet food. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ħa niltaqgħu għada. Illejl it-tajjeb u saħħa.
Prime Time.